that one supply january you come call tell me say him travel blah blah blah talk all this to me so on the twenty-seventh of march when he don go do a week after his wedding he come come back come come meet me for where we dey have fun come tell me say ah ah mm, how you dey do blah blah blah he no tell me say he don marry o but i was as immediately when he come go enter my body i felt somehow

he don marry for that march. Hmm. After then, he still dey talk with the family. He still that after that wedding, after a week after his wedding, he still come to my come, come, come. Ah, Jesus. After everything now, he spend the night. In the morning, he come tell me, say, abeg, make I him need 10,000 naira. Say, he get one, he need money to complete goods.

because of me im son come dey fight am say im be stupid mother say she don she's talking nonsense na i flame up i shouted i run mad i started crying i called him and i said i will make you run mad hmm. within seven days i called the auntie the uncle wife mm. i told her this thing that

It's okay. I I i- if I if I if I tell you say I no feel your pain, I dey I dey lie to you. I I feel your pain. I understand where you dey talk from and na from a place of pain and I understand. I mean person wey just come again wey from the beginning you don clear am say oga if you know say you no go come stay no just bother to stay because they don break my heart before you come you come still wey obi wey kage your mind strong you stay from 2018 to 22 to 22 that's four years you waste person four years and no be say you just waste the four years you you thief you collect mm. okay um, uh, my sister you know wetin go happen uh, um, uh, um, give us small time we go call you back meanwhile on top whatsapp or on top this number um, uh, text yeah. me in number text me in number as well okay. we dey handle matter of one of our sister when e be say uh, one of the the in fact i no go call this boy boy na i call am with demons one of the demons in the in the in the shape of a uh, human, human being, being. Bomb, bomb, uh, in the shape of human being uh, do this girl bad thing the guy name uh, na chinedu ezebunhe uh, na him be the guy name uh, from you know the the the story get us the, the story long small you know dem meet on top instagram for 2018 as dem meet for instagram 2018 dem begin chat uh, the guy begin talk say okay him like the girl dem two go like him go like make dem two dey do uh, mommy and da daddy and baby, and baby. Uh, you understand uh, the guy come tell am say look o oh, uh, uh, if we wan do this thing i no wan heartbreak o just go straight to the point tell me wetin you want me i no want heartbreak o because i don chop breakfast before i don collect don- I heartbreak don collect i don breakfast, collect tire. heartbreak so if you know say heartbreak go do this matter talk quick make we end the matter here my guy tell am to say ah say no ah say no make e no make e no make e no worry say heartbreak no go dey for the matter The, the guy say he come for marriage. the guy come for marriage so na from there he say na marriage him come for meanwhile she get na wetin she get for mind na marriage you understand yes, yes. Uh, wey be one of the issues why i dey always tell oh. guests not dey enter any relationship with marriage for mind e don not not dey end well anyway so but this guy get another plan so this guy uh, begin collect money small small the first thing money wey collect he collect hundred abi fifty thousand naira from fifty thousand naira he say ah baby abeg give me forty thousand naira i wan do something he collect forty oh baby give me hundred thousand naira oh baby give me this one and the girl begin dey drop the money small small finally the guy come move come lagos come go learn trade for im uncle place wey dey sell shoe as e go learn trade there e say okay e wan open shop say shop don come out o shop na three hundred thousand im get two hundred Get- get 200. two hundred say e remain hundred the girl come give am the hundred meanwhile the shop wey dey dey talk about na 150 And na no im be be the complete shop shop. and no be complete shop na even half, Half shop. mi- which mean say na 75000 na e Na suppose shared pay apartment. na shared s- um, uh, shop so from one thing to the other e go collect money today collect money tomorrow collect money today collect money tomorrow e collect five hundred o e call oh five hundred e collect yes five hundred uh-huh. e get one five hundred thousand wey the girl work for eight hundred thousand the girl come carry five hundred thousand give am say make he help am hold my guy begin you know i sure say the guy begin spend spend spend spend uh, he don spend oh collect chop the girl money over one million of the girl money now where the matter come has pass where the matter lead to this level wey e dey so na just march of this year so wey eh, the the guy the guy go see the ask am say how far how far how far how far no, how far do this thing now. no do, see be this marriage wey say okay first of all even before the marriage how far my money wey you don dey borrow give me back is the girl he say make the girl no worry say ah say one dem marry mm. the girl say no be by marriage matter wey the money. no dey chan chan now. not knowing say this guy come go back march of this year. Eh. go marry another person. Mm. child. go do secret wedding come back come still dey follow this guy stay dey act as if say nothing don happen You won't even collect money. he wan even collect money join thousand. but this guy spirit don dey tell am say something not pure No clear. something not clear and this one not clear e not clear e not clear until she come do her search and make phone calls come find out say this thing born come don marry Try. Wahala dey o. anyway make we continue make we call her back meanwhile my sister e get somebody wey send us message from canada for you mm. uh, you don comot the message this man. na na ari ari huh. i open am i open am no worry. somebody send us message from canada for you um, uh, once once we uh, him name na go go front go go up small

i wan tell you something i want we wan say thank you to you hmm. eh, say you listen to the advice because you, your mind na to kill the boy to off the boy you don already go pay money to babalawo alfa wey go run the matter thank thank thank you say you listen to the advice of people and you leave the boy make you dey go but one thing wey i go tell you na say no worry eh eh karma e go say dey call karma karma dey ee ee nke onye mere ka ọ ga-eburu Ehe, wetin no. person do na you go carry. carry whether you like am or not ehe whether you like am or not eh, we go call the boy eh, but but before we continue e get one of our person wey dey canada eh, wey say make i tell you say im go give you five hundred thousand naira eh, to take hold yourself first of all so you you dey hear me

yes ezebin oh, here oh, eh, make we call am make we hear from am make we know wetin eh, wetin make am do wetin im do if um, uh, going by all the things wey you talk make we hear from inside yes. too make e no be say na one side we hear from okay. No problem, yes. and if im deny am i will destroy his life. Ah, ah no, no, no, no, no. Uh, calm, calm down first. Never, never destroy life. First of all, just calm down. Yeah, uh, we go call him now. We go call him now and then talk to him. Yeah, and make you never think of say whether in deny because in fit deny. So once in deny, no, no vex to say go back, go destroy life. I beg, never do like that. Mm. Eh, we know say anything wey you do now whether whether you meet afar you no meet afar we know say if you open your mouth talk e go catch am uh, whether with afar or no afar eh, exactly. uh, because now from a plane of a place of pain, pain. now you they talk and anybody talk from place of pain it they happen so just say uh, just wait first of all never talk never do anything make we call am first of all then we'll come back to you okay. All right. Uh, meanwhile, we go call this guy, but before we call him, uh, okay, we go call him. Uh, make we hear from him own. Me, in yes. case another thing one I don't know, I say this guy been done plan To kill the boy, to off the boy, to destroy the boy life, to make am mad to make am mad, make im life dey and useless. oga dey dey see a lot of people wey dey see wey dey just die unfortunately just die just like that mad like that you go say yeah eh, yeah innocent guy you no know wetin he don do i give you case of the one happen for port harcourt Talk am now. the case just similar thing like this the girl spend everything for this guy body mm. for him family mm. the boy just do the same thing go marry another girl secretly this mm. one be hmm. say. oh she dey spend she dey spend for the guy family yes, too. yes na make the boy establish the boy All the boy promise am say he go marry am the family sef support the boy to go marry another woman. just like this one she be the mama she send money yes. the mama still chop the sister this one na the this guy family support say go marry another girl just leave this mumu girl. Right. so the girl vex and nobody true life story the girl go juju Hmm. Say the day they go the traditional marriage so everybody will connect to the boy. oh they never do she don't hear say the one uh, say she eh the guy wan yeah, marry. yeah she don't serve the, the the guy breakfast. okay you don't go tell the guy say you no dey do again. do again say, no, okay see... no be say you do am secret. Uh -uh. it's not be secret he say i don't see woman i no like the guy again Aye. the guy say wetin i do you nothing he can't go so everybody will connect to the guy by blood mm. wey dey go that marriage that day mm. make all of them die.

so young men anyway men, I never dey advise. No be only young men o. Plus women. No be only young men plus, plus women. Young women. You know how many women? I don hear story tire. I don see one when e be say the guy spend fire send this girl go school. Mm. Mm. Na na na for I don't know na, na um, uh, for this CMS market here. Uh, wetin be this market today CMS? Balogun, Balogun market. Okay. And the guy, the guy get big shop there. If I call the guy name, some people fit know the guy. spend money this guy na private university the guy go hmm. the guy come outside talk the tell the guy say the guy no no go school, no go school. the guy no dey her level. Hi. Hmm. the guy the guy that's the flow talk so na till today the guy never born pikin. Uh -huh. and the boy fit no do anything o oh. the man fit no do anything.

uh-huh. we just give up on the boy mm. like that we not hear from him own side make we hear. customer the mtn number you have dialed. if you like no go more find mother own. Uh, my my sister if you dey hear us eh abeg send us text me text me im mother or uncle any of im family member any of im family member number send am to me make we call dem so that we go hear from dem. Mm. because if we no hear from. if we no hear from uh, the boy eh at least the family members wey know the matter, the matter. Uh, especially the mom especially the mama na the mama give her information say he don marry na the mama the funny part be say this parents dey okay the mama according to the mama no the mama, mama say he no know eh, the mama say he no know so my sister if you dey hear me abeg text me any of the family members number i dey try call you but the number no dey go and uh, this this this thing also mm. this thing also it goes a long way to tell the things wey we dey talk here all the time when you dey enter relationship no put marriage first no no carry marriage for head and make you if you no ca- see eh make i talk something make i talk am here i talk this thing the other day again and i talk am come post am different people begin say oh my god this is true this is true this is true if you get any need no enter relationship because of that need this this our sister now she no fit tell her family members wetin happen at all she no fit she no fit fit tell the family members say she dey give the guy money she no fit and na ada na she be the first pikin e fit be say they don dey worry her now go and marry go and marry go and marry you are getting old go and marry go and marry your fam go and girl wey dey hustle for herself and the beautiful thing be say this girl sef wetin make me even happy for her own be say she not depend on anybody She dey she do dey well, hustle she for dey herself try. she dey hustle for her own self she dey try na interior decorator na she be Hello? my sister um, eh, i will dey try call am im number no go Uh, so i no know whether you get any of im family members number the mama or some Yes. uh, text us the mama or anybody wey we go fit call wey go tell us and the story tell us wetin happen you understand Okay. Uh, send the mama and any other person number. More call them sharp sharp. Yeah. So uh, uh, she na interior decorator she be she dey hustle her own she no need money from any man but guess what she get another need. Mm. Mm. you know na tell somebody mm. recently i tell the person say the the the the person talk say eh say until any guy is committed to her na she go fit sahe savannah with the guy hmm. i come say na there go get am wrong na there you go get am wrong any guy wey no say na the kind personality wey be go dey committed i don see shebi i don talk am for this radio person wey go do introduction yes just to mapok just to mapok i don see am happen na you go even pay bride price eh? yes yes now I They don dey see do that am. one. You go pay bride price, carrying people go just to mapoke the girl. just to do am because most of them go come take am as challenge oh so you feel say Ah. eh, well, oya now the guy go owere go do introduction owere girl he go owere go do introduction to the girl as your introduction the- for the girl mind now oh That's it as he well. don ah husband don come my guy do he, the guy no just do her he do her friends two of her friends Hey, well. Ah, ah, the in fact with that uh, marriage thing uh, the girl go come do upper wall. yes. Upper wall. So, um, because so, the um, truth be say moko i talk this moko na no dey put need if you get any of this need mm. no enter relationship because of that need Chaka. for example mm. if you get not be say if you enter relationship you no go give your all o oh, you go give your all wey enter relationship if you get need of say okay you get emotional need you get um, a, a psychological need uh, you get a financial need mm. you get any other need wey dey exist wey we no mention mm. if na because of that need you carry enter that relationship e don fail already for instance example if na financial need carry you enter say you win you need man as na im be the case everywhere now you need man wey go dey spend on you wey go dey support you if he doesn't have money he's not man enough he's not my type if he cannot spend or if he cannot do that it's not my time now you don become beggar for that relationship and beggar no dey collect wetin he ask for na wetin dem wan give you You dem don't go get give you choice now. you get the point now na wetin dem wan give you dem go give you and the person go dey treat you anyhow even when that person dey beat you for that relationship because of say e dey give you that thing wey you want

so if you get any of this need no enter relationship and and the one of the major reason again why i go tell person eh, why i go advise all of una both man and woman listen to me if you never dey comfortable on your own yeah. mm. if you no dey comfortable to dey to dey alone say you no need person dem no enter relationship mm-hmm. because the truth be say that relationship wey you enter if you never dey comfortable dey dey on your own when the person begin do anyhow you no go fit waka comot mm-hmm. and e no mean say make you um, eh, dey eh, send small thing make you waka comot no you go get back door but that back door make e dey far small because make e dey far in a way that when you think of the back door because of how far e dey you no go wan go you go still stay so when the guy do the first one oga i get back door no try me o you leave forgive am second time again they go oga i get back door no try me o Eh. third time when you don see say this one no go change go that change. your back door wey you put already because of say you dey comfortable dey alone carry waka take the distance go that back door carry waka comot dey alone

from the beginning you no give am right want the girl wholeheartedly the the the, the truth be say chop, yes chop the truth be say he know say she get money he know say the girl get money he know, mm. he know say the girl get money so from the beginning from the beginning he just wan chop comot mm. we don dey get we don we don get the boy mother number the truth be say he get plenty ladies mm. he get plenty ladies like this wey dey outside ah the sahel millions yeah. of them wey dey outside when he be say eh eh eh eh because of ah you know how many ladies wey don talk say wey don turn lesbian because of because of this kind thing oh even e no get anywhere wey e dey safe o oh. girl man dey do you woman dey do you too hi so una just say the wickedness of human being and also if una dey learn make una dey put una self in a position when e be say you go fit handle yourself just in case ada mama mm. if you dey drive for road if you dey drive high speed when accident happen everybody fit die you you sef fit die but if you dey drive speed wey you go fit control control you fit match brake you fit match brake wey the motor no go do turn back but if you drive high speed when you match brake the motor fit tumble bra bra bra bra everybody go die use your tongue and count your teeth mo call the mama mo call the mama of this uh, boy mm. mo call the mama of the boy make we hear from her

madam if you doubt listen to radio ah then i fit go madam if you doubt listen to radio tune am to wazobia fm you go hear your voice na nedu wazobia fm dey call you i get reason why i dey call you ma. Uh-huh. I they call you because of um, um our sister Nene. Would she reach out to us, you know, about the issue we should go through with um Chinedu. um, I- Eze bụ ihe ka ọ gị na no forgetting son name um, um, how you know then date from 2018 uh, reach 2000 and this 2022 where the guy can secretly go marry for March and how she take decide you know to go do bad thing to the guy say you did part of those way um, advise her not to do the thing we don't try call Chinedu he not pick we try calling mama im mama phone dey switched off na we say okay make we talk to you make we even find out if wetin she tell us na true or not. wetin i go do now na this call the mama i no the mama phone dey ring. e dey switched off we call am now e dey switched off no we just wan know whether she dey talk true or not that's all you no need talk anything. Hey, wahala too much o. madam now you just yes or no no be wahala too much tell us yes or no whether she talk true abi she no talk true because man man no lie give you she don talk say if we call the boy wey the boy deny say she go still go ahead and harm the boy but we just wan confirm from you na true she talk abi no be true so that we go know how we wan follow take handle the matter that's all. make you no harm the boy. Oh, na na true she talk.

He's not the best. He's not the best, obviously, because what happen don't happen. You not get how you not get how how harming the boy goes so solve any matter. But we just we just want confirm whether you know say uh, if if you hear gist, you go you go if you hear Tori to handle matter, you go need to hear from the other side. Make it not be like say you did one sided. You understand? Or even me hijack, but that's why we say okay, make we call more confirm. But thank you for for for for for confirming the matter for us. Thank you very much, sir. yeah anyways una don hear now for the fam from the family of the boy uh, then talk say true true mm. the matter happen. i just think something so if you know don say she wan harm the boy they for no confirm. they for no confirm. why mm. they be like that. you see am if no be say i tell them now say ah mm. if no be say she talk say if the boy no talk true Change say she go harm the boy, boy. they for keep quiet. They for keep quiet. you, you notice say even the woman dey struggle to talk. yes wetin dey get tell us na true true ikale you dey see am now eh? she dey struggle to talk so tey e no fit talk na the man the husband now na him come come wash it so if if we no talk that thing now that is how you for leave am but wait uh, oga that mm. this person na the boy family people na the boy family people but wetin you expect now they go beg the guest oh baby no kill our son for no do anything to our son now and the boy family people. now this kind girl now tell me you no know say apart from say you collect this girl money you don shatter this girl emotions you don shatter her psychology because the truth be say never again never again mm. never don close door for another person you don close door for another person another man fit come now tell am story she go say ah, i hear you this one fit you know the funny thing even when she marry herself to give to her husband go hard e go hard am because she fit believe say the man fit stand up tomorrow to waka comot eh, you see

Panty in your cup. oversized pant wey get hole that That's- is what you are that's panty in in your fact cup. you are poor You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukmat family today. Wazobia FM 95.1. Chukmouth.